Ebi nebiateko bia Kisii FM, enka y'omogusii.
Nagosogeirie omwancho omotegeeri ano onsi asobete naende chigaki ne chingiyango chigokwara igana ase omorobori bw'ebiateko korwa Kisii FM nere enka y'omogusii. Erieta riane Daniel. momanyi. Omosubati oyomo nigo abeire masungi ase akare kobongia abasacha kandarasi ase ekenyoro, goika ase abande basererie abakungu babo. Nigo akoreka nengoto eye egotoka Bomachabe, Diana, Bonchari, ekaunti ne ya Kisii. Omong'ina oyio oyomo bw'emiaka emerongo ene na etano nigo abeire okoreta obosooku ase ekenyoro eki kia Bomachabe, ase keria abeire ogosangereria abagaaka goika babeire ogosaria chinyomba chi'abasacha abwo, abande babeire bagotama korwa chinka chiabo, goika abana bane abwo bakamenyete bono sobo ng'ina amo na ng'ina, abwo ase bagendererete gochandeka, nomosubati oyio obeire okong'anya korwa mwaye, ochire okomenya mw'omosacha oyio obeire ogoseria omosubati oye. Ki kiamobera? abwo ase abanyakenyoro babeire nomoichano omonene, ase engencho omosubati oyio ogiate konki abete gekomoatekera rinde, ase engencho omogaka oye abete ogoitwa ase chinchera chi'obotutukanu, akaba okorutwa ase egesima ime, abwo ase baansire kwebori bono ng'a kero kende ekorekana omong'ina oo nere okorete omopango bw'omogaka oye goitwa, egere anyore Ingatikirie chingare chi'ogotaara ekenyoro gionsi asarie ekenyoro ekegima. Noraetere amio, baba.
Nabwo ekero egiatego giasoete ase ekenyoro ekio, nigo kianyorete omosubati oyio obeire ogosaria ase chinyomba chinyinge, atari koba ogotwara obosooku nonya nemepaka atabwati, goika abeire ogoseria abang'ina batamire korwa chinka chiabo ase engencho y'obonyaka bwaye agendererete gokora ase ekenyoro ekio. ase otigare tinwe atambe.
Negiatogo kiabeire kegokuurera abanto banga buna abwo korwa ase chinsemo echio abao, onye omosubati oyio tagochi gochenchia chitabia echi chiaye, abanyakenyoro mbabe bakomosokeria ebinto korwa ase ekenyoro ekio, abe okogenda ase enka yabo. Ayio bono. Nonya tagochenchia etabia enga buna eyio abwate, egiatogo nkebe gekomoatekera naende, gekarua gekagenda nobotuki bonde obwao.
Ekorero eyemo nigo yanyare korenta obosooku ase amatanga nyuma y'ogocha nonkubokia nechuba na koyeechegeria. Ase ekero aimoka gokwana, anyare gotinana. Aya nigo akorekana ase ekenyoro ekemo eki gegotoka Bosoti Location, Bosoti Sengira Ward, Bomache Ogechache, Ekaunti ne ya Kisii. Bono ndimorioka korwa ase chinsemo echi iga mwanyarire koba mokoigwa. Ase bono omong'ina oyomo bw'emiaka ya egatu anyare koba akagosiria obogima bwaye. Korende nekerasi y'obogima oboiga bwaye, na bono botambe eamate abairi na abasani bakonyara koba bagosangererekana. Inki ekaba?
Nekero rituko ri'okoenigwa rienyare koba rigoika, nekero chinkwano chigendererete, ekero chiabetire inse, abana bakwanire, chisemo chiakwanire, korende bono chiaikeire chingaki ye chikorera chikonyara koba chigokwana. Boigo nekero chikorera chikorangerigwa, abanto bakumia Naboigo okoerorera ase eneema ya bosa. Otaibono. Na ekero chikoro echi chiarangerigwe, ekero omong'ina anyarire koba kagotenena korende ekero akonyara koba gakorigereria korwa ase obware banyorire ng'a tari na nguru chigotenena, ekoreng'anigwa ng'a nigo anyarire koba kagwa ake ekong'o, gose ekenyugwa eke gekabonyekanete buna onkobokia. Oyio omocheche.
Na ekero baeirwe ribaga ri'ogokwana, kaeirwe rikonda ere nigo aimokirie egetambokero ki'ogoisaransa na goteeba ng'a, Inkonye amaache. Goika ekero akoboorigwa maache ki atagete agoteba ayatigete ase echuba yaye, korende ekero bakorete echuba eyio iga banyorire ng'a nigo ebogoreti. onkubokiga ime. Obo nobosooku.
Ase abana baye bakumia goteba ng'a nonya ekero bamoretete korwa ase enchera nigo arenge buya gekoreng'anigwa ng'a tariete gento kende gionsi, korende nekero aikire ase orogongo oro iga, nigo anyarete koba agakorusia egento ase epaagi yaye ime ekianyarete koba gakoring'ora ng'ora-ng'ora goika kianyarire koba gekomotindia kegima. Naboigo goika goakerera nonya na korwa ekerwa igoro goika goaka nse nabanto gokumia ng'a nki kiabeire ase orogongo oro iga, korende gekoreng'anigwa ng'a Amarwa aye iganyarete koba gakunywa bono amoirire esiorori nabo igokomorusia ase ekerogo. Wololo! Ase abanto bakumi nabo igokoboria, ng'a mbosoku ki obo chikorera chikonyara koba chikoreta goika nekero abaye chikorera chia mwabo chianyarire koba chigosira batakeire kwebeka ase enchera egwenerete nono nekero bagocha ase chinkwano banyare koba bakobeka chinkwano chiabo ase engencho y'oboronge korende naende babogoirie egetambo kerwo giokogenderera kobogorirwa ne chichwang'a goika nono ase amatanga are nabo igokoreta bono chigosori chi'okwegia ase Ase orogongo oro iga, nonya ase abanto bakume naboigo, kobori ng'a nki kiagerire, nonya nabang'ina nainwe mwetwekire chingoborebo, goika nonya chingaki echi iga mogenderete konaa kono konywa ekenyugwa eke iga getanchiri. Iga riarure.
Ase bono egekure getindi kiabekirwe korwa orogongo oro iga, ng'a nonya nabaibori baria bagenderete kona kwebiisa, nonya mono ekero enyiomo yanyare koba kegokorwa nabana babo banyare koba bakorete abarugi, baigo. Bono onye nekerama banyarire koba akoba ase chinka chia barwani baimok ase engencho y'okwebisa amaiga y'ekenyugwa, goika bagenda gokora ebinto bitagwenereti ara ase ense y'ogotiirera boigo goika gotogania abana abaiga, banyare koba bakoeneki ng'a babwate okirori momorioka, koreng'anigwa ng'a chingaki chinga buna echiko nechitakeire koba ekuchia omorembe korende tari chingaki chi'ebinyugwa ebi bikonyara koba bikoretwe bitari namasikani. Oyoetaire ntokomokonya, Ase bono bainyorete omogusi atebete barere nkonu enabori korwa chinseme chiga ebiata nebiateko niko birateketwe rende moigwe obiko bw'ense buna
Abaibia nigo baogirie abanto ase ekenyoro ekemo, ase bagenda na koiba ase egareji eyemo goika ase bachicha botuko na koiba eng'ombe ase omochie oyomo ase bana aro neng'ombe eyio kobwatwa. Aya nigo akorekana ase ekenyoro kia Nyegeita, eyio egotoka esisi ya Sub-location kia Bunyarugwanda, ecounty-eye ya Nyamira. Amaicho ano namakumia nigo abwanete ekenyoro eke iga mwanyarire koigwa, aiga ndimori oka engaki y'abauri banyarire koba bakwangamisa abanto ase obotuko. Ngaki omokori ebiasara oyomo ase omochie okobirirwa oyio okore egegereki yaye welding nigo achia kogenda ase akoira egasi na kobua mono akanyara konyora ng'ai. Sieri nigo giatire, ne chimasini, nonya ne chidirisa chire ikonya chiaroisigwe nigo chianyarire koigwa ase obotuko obomo. Tibakari. Engaki yanyara goakera amaache oroe na kogwa mono arakumete ng'a mbamura ki aba iga b'abana banyare gotagora ase agokorera ebiasara na kobua abanto okomwangamisia ase enchera y'okoira ebinto. Ochandekire. Naki agendererete konya goaka ekoko na goaka aye chiripoti ase eserekari enyare komobwatisia ase enchera y'okorigia ebinto ebi iga, na omoremi oyomo nere nigo achia koboka chinsa ang'e chia botuko, Kobua mono agachia gosimuria eng'ombe yaye, agakang'ia eng'ombe ande nabarati anyare kobora korwa bweri. Tigeita chene. Ngaki ebikuro bienderete kobwata, nigo abamura banyara kobwata yuoro, ase banyara goetera nakori amo nebichie, ne chindooche, ase Nyasae, buna are Nyasae anyara kobaigorera enchera, ase banyara kobwati goika ekenyoro kebebe kaine ne ekeiga, ase banyara konyora eng'ombe y'ing'ana oesibire ime y'emete, esitigire y'okoororo. Ngaki banyara gotema gokagera ng'a. Abamura kiao bakomanya kwanga gosaria ebinto korwa ase ebinyoro ebi, iga nigo banyare gokagera abamura bagotoka ang'e nase ekenyoro eki, korende mbanyareti konyora momura onde, nigo banyarete goika ororo bagasangerwa nekibe eki getaakire isiko, ere amato aboka. Yabeire bobe. Naki banyare konyabogoria na binto binde, bakanyara kobika obamba kare gete ase egeakemo ki'abanyanyimbo, ase chiomochie okebeirwe oo ase bono baganyete ng'a tibanyara bakomanya ng'a kayio abaibi na bakorua bagocha koangamisa abanto ase ebinyoro. Yeso konya. Naki omosacha aye ngoetana naye naratenate koumerana naro, agaitanera eng'ana eye, are nobosaki bonde.
Omosacha oyomo ekero arenge kwenigwa, nigo esanduku yanyara gwatwa ekerore, ase ekagere ne chisegi chi'ekefamilia. Aya nigo akorekana Nyabiore, eyio egotoka Obomachoge Borabu, ekaunti ne ya Kisii. Nabo yarorekanire ng'a gusii aiga ekero abagaka na abang'ina babeire bakoba buna mbatweka mo, abwo nobono okonyora ng'a obuya bwabo bokororekana goetera efamiri yabo. Onde moria okabona ekero omogaka oyomo bw'emiaka emenge abeire ogotweka mo, agwo nase abamura barenge be chinyomba isato, na kera omomura iga agoteba ng'a ekero atindekirwe mwamama, kero kende nari ebisio biabo biabeire bikoberokia nyomba minto. Amang'ana amakong'u. Omogaka oyo iga obeire okorwanerera karosigwe mochori, abamura abo nigo barwanire Armagetone goika ekegwango babeire bakorusania amanyinga, nonya n'Esanduki eye iga ekorokwa Ekobini nigo babeire babwate ekerore, agwo nase omogaka oyo abeire okororeka na Oliberati. Abira gaki abira.
Goika embe ekoba ekomouterera na ekieni kiaye kiabire kigochenchia, na ase enchera ende amasika nigo abeire akobora abamura b'emiaka emeke. Agwo nase abagaaka na abang'ina batatigirwe moyo iga babeire bagoasimora bakoboria ng'a abanto b'emiaka emeke nigo bakoigwa ng'a abagaaka na abang'ina ko bari moyo, korende engaki y'okoraara nigo okonyora bare nogosemeria na obwanchani obonene gochia ase bare. Eye nemuma. Abwo abana ase batebire ng'a tekoba ng'a nebisi bakorigia, korende etanguche gose okoragereria nigo bakorigia ekiagera.

Ase akare komotinga esegi entindi, nigo akorekana bw'omonyama, eyio egotoka Nyandigwa Sub-Location, Sauti Mogirango, ecounty ne ya Kisii. Naya nigo agocha chingaki ekero egiateko ki'engesafari kerika iga amo naria, nekero kiabete gekobeka ekambi ase orugongo oro iga mwaigure anokenyete bono efamiri eyemo nigo berutereire basinye nogotenwa nyandiko. ng'a chingaki ekero abaibori ababete bakoinyuomana, na barabwo Nyasae akabasenia akabaa abana, korende ng'a ekero omwana oyoigokane ore momura abete okoinyuoma, korende ng'a bono amang'ana nigo abete akomobeera mamincha, nonya nekero Nyasae abete okobasenia na kobaa omwana oyomo. Tumba ebitugi.
Ng'a chingaki ekero momura oyo abwate ekebarua ekemo ase chinsemo chia Nairobi, nekero kiabete gekoera akabana omoruia akamotebia ng'a bono ekebarua kiang'ereire, korende bono Ekero omosubati abete ogocha ase enkamo nomwana, anoe abete bono ogotamera ng'a nde moise komwa bono omorwaire arenge, korende ase abete ogotiga omwana oria bw'emiaka etato na kogenda ase chinsemo chia sobo, nase abeire okomenya aroro goika emiaka etano na ebere orire emiaka etano na etato. Naki gekare?
Korende ng'a iga bono, ekero bo nabairie abaiga babete bagochika chikona chiabo ase ogocha rende komanya ng'a ng'aki obogima bw'abana aba akomenya, korende aiga bono ekero babete bagoika oo na kogenigwa ekeri barageire baigotire. Nekero bono yaikete chinsa ande ake ng'a chisegi nogosa chisaini, chiare ngochia okoiba omwana oria gwetera ng'ina, nekeria abe tekomanyekana, korende ekero abaibori babete bagokana, gekoreka ng'a momura obo tarenge aro. Korende aiga bono noo chinkundi chiachagete, buna chiria chia Mike Tyson. Abanto babamboki. Bono ekero egiate ko kiabe kekambi ase ano kianyora ng'a bono baibori abaiga, kobua omwana oyo agente korera na goteba ng'a ere Tasera timorugi oye, korende ekero abetokwa na chiekina ki'ogotaara, ere tiamotigera omwana oye, ekiagera abana abange batanyorete oborerio oboronge, nigo babete bakomenya obogima bore obobe kegima. Korende omwana karakine ng'a naende nagane ng'ina airane ekiagera ng'a tabete okomoseria, tabwati nchire chinde chionsi anyare koba okomotanga, gekoregana natagete omwana oye, anyare koba ogosoma, anyare koba ogokina ase obogima bore obuya. Botaribori bogotanga-tanga ase chipaara. Bwate yuoro.
Nase bono egete ko getatigire maega. Ase ki aboting'aine? Aye baba, okanachia ekiina ki'ogotiga mino, orwe kw'omorugi bw'enka, mwanyorire omwana, ase ekebarwa kiarenge kiarire gwatomirwe gocha ase enka. Ande ake naende kwaimokire, gwatamire gwachire ase inwe mwachakire ebiina. Ki? Ase enchera ende y'ogochanda omogaka oo, ninki gose kiamerire ase enkoro yao na ase omobere ogo? Nabasubati baria banga buna abaiga, na. Ere buya gose ere bobe? Ere bobe pike. Niga tekogiachire.
Kero keranyore ayande, nkenya koe kobayarentera. Ebiateko na Daniel Momani. Goikera agwo mwanche omotegete na ngochia gokora omoroberio bw'ebiateko, nigo nkogosegeta ogende gotegera Kisii FM nere enka y'omogusii, goika chingaki chinene nende akoretera omoroberio oyio, erieta riane Daniel, momanyi.
Ebio nebiateko bia KCFM ase togokoretera aya twakoreire obotati na obotuki boisaine korwa ase emechie na ebikori na ebinyoro bionsi ase orogongo rwa Gusii.